Gafon ni gynnig gyn Eisteddfod i wneud unrhyw ddigwyddiadau 'sen ni yn meddwl fysa'n fuddiol o ran codi ymwybyddiaeth iechyd meddwl a gwneud siŵr bod hynny'n cael ei gynnwys o fewn yr ŵyl t'bod a mae'n lwyfan cenedlaethol Cymraeg. Da ni 'di cael lot o wynebau adnabyddus fel Tara Bethan, Dylan Cernyw, Non yn cyflwyno blog i'n gwefan ni a mae hynna'n gwneud byd o wahaniaeth i ni hun felly mae cael gwneud digwyddiad allan o'r peth hefyd a gynnon ni wynebau sydd heb gyfrannu i'r wefan newydd eto heddiw.
Cwmni grêt y ti yn y sesiwn pnawn ma. O, swn ddim wedi gallu gofyn am panel gwell i fod efo fi. Mae Miriam yn amlwg, mae'n perthyn iddo fi, dyn ni'n ffrindiau rili really agos beth bynnag, ond oedd hi rioed wedi teimlo bod hi'n gallu siarad yn agored amdano fo. A wedyn Griff, sydd mor cool, a mae o'n facen mor lyflu, a Oedd o mor ddiddorol jyst clywed i perspectif fo a sut mae o wedi gorfod trio morffio fewn i rywun mae pobl yn deall yn lle bod yn fo'i hun a wedyn cael ei seleri yma ar ddwrnod mor huge iddi hi. Blwyddyn i heddiw nath hi golli thad ac yma yn siarad am y galar yna. Amazing, mor gryf. Mae'r chemicals yna jyst Bach off, so os mae meddyginiaeth yn gweithio i ti? Nôl ym mis Ionawr nes i benderfynu, reit, dwi'n mynd i sgwennu blog, a jyst bod yn agored, a bod yn onest, achos dwi wedi gwario gymaint o flynyddoedd yn trio peidio dangos bod gen i gyflwr weithiau sydd yn ei fi'n isel. Oedd cuddio'r broblem yn jyst yn chwyddo'r broblem. Ac oedd y llais yna bron iawn yn yn physical thing erbyn hyn. Wel nath Nom ddod ato fi a gofyn iddo fi i ymuno efo hi ar gyfer y sgwrs yma heddiw a dwi ddim yn dda iawn yn siarad am fy iechyd meddwl ac o'n i'n meddwl bod hwn yn gyfle da iawn i i ddechre. Dwi'n styc ond ma' dy ymennydd di'n neud hwnna. Mae non o fi gyda'r lo- cwpl o bethau'n gyffredin lle ni'n teimlo fel bach o outcasts mewn byd sydd yn suitable i bobl mwy extroverted, lle dwi ddim yn extrovert, mae'n fwy introvert a fi'n autistic sydd yn golygu bod a fi ddim sgiliau cyfathrebu. So yn y cyfryngau mae rhaid ti fod yn berson fwy chatty a outgoing a sociable, sef i rywun autistic sydd yn really daunting i wneud. A o'n i jyst yn siarad am y profiad yna o trio ffit o mewn Mor ryfeddol yw Mimi. Oedd y gynulleidfa mor hyfryd, jyst yn gwrando, barhau a siwr o fod yn gallu uniaethu a nath pobl ddod fyny ato fi ar ôl i fi siarad yn diolch i fi so mae'n neud o werth o wedyn ti'n meddwl reit ma' raid fi neud mwy o hyn.
Mae raid sôn am y crysau T.
Oes, mae rhaid sôn am y cressity. Pawb yn gwisgo nhw'r faes yr Eisteddfod? Mae nhw'n bob man.
Wel, nes i ddefnyddio'r um, hashtag paid o bod ofn ar y blog achos o'n i'n meddwl bod o'n addas ar gyfer y neges i paid o bod ofn siarad am iechyd meddwl. A wedyn nath Rachel, Eden, ddod i fyny efo'r syniad, be am i ni'n gwneud cressity i hel arian i meddwl dy og? Um, achos dyn nhw'n cael unrhyw cash gen unrhyw un i wneud y gwaith amazing ma maen nhw'n wneud. A oedden ni really eisiau helpu nhw i barhau i wneud hynna cos maen nhw'n gymaint o gysur i gymaint o bobl, so ie. Yeah. Mae o jyst yn gwneud gymaint o wahaniaeth i'r heini sydd yn teimlo fath yna fedrwn nhw ddim siarad, yn enwedig pan mae'n dod gen rhywun ti'n ystyried sydd yn ymddangos fel person sydd ddim yn poeni am unrhyw beth. Fi fach bod fi wedi cael wneud e achos Y rheswm o'n i eisiau gwneud oedd fel bod fi'n gallu cael pobl i fod mwy agored a bod ni'n bach mwy accepting o bobl autistic yn y byd yma. Dyma'r tro cyntaf fi siarad yn gyhoeddus am fy iechyd meddwl, so am i'n falch bod iawn bod fi wedi gwneud a falch i gael y cyfle. Mae issues yn mynd ymlaen efo pawb, ond jyst i sylweddoli, mae'n iawn i fod yn vulnerable a sdim rhaid iddo ti fod yn gryf trwy'r amser. Mae'n exhausting ac yn beryg, so jyst i fod yn onest a dweud, ti'n be, dwi'n cael diwrnod briliant heddiw a mae hynna'n iawn. A wedyn